Ydy'n iawn os gael ni gofyn cwestiynau chi? Yndi tad ar bob cyfri.
Iddyn nhw fod yn reit call de. Yym, dyma'r un cynta. Sut fath o profiad oedd o? Yym, oedd o'n brofiad ofnadwy gynhyrfus. Yym, eitha scary ar adega, ond pan wnes ti gyrraedd oedd o'n gynhyrfus iawn ac o'n i'n edrych ymlaen. Y mwya o'n i'n mynd i fyny'n yr awyren a yym yr agos o'n i at neidio allan oedd o'n eitha Ww, scary.
Sut oeddech chi'n teimlo? Yym, fel edes i pan o'n i yn mynd i'r awyren a ar yr awyren, hedfan i fyny wedyn, aethon ni fyny bymtheg mil o droedfeddi, a'r yy dyn oedd ar yr awyren rioed wedi declyn allan wrth y ffenast, deud, o na, mae rhy wyntog, ddothon ni lawr deuddag mil o droedfeddi, adeg hynny, ww, o'n i fel wynt yn nwrn ac yn barod i neidio, ond i'm yn sicr iawn pam bo' fi'n neud ffasiwn beth. Sut fath o dillad yr oeddynt yn gorfod gwisgo? Yym, yr unig beth o'n nhw'n ddeud oedd neu' siŵr bod gynnon ni ddillad cyffyrddus, oedd gin i base layer oherwydd oedd hi'n eitha' oer er bod hi'n braf, crys T, yym legins a yym trainers efo cria'. Oedden nhw'n deud bod hi'n bwysig bod rhywun efo cria' am eu traed rhag gofn wrth neidio allan a teithio i'r ffasiwn gyflymdar wrth neidio allan yym 'sa nhw'n colli sgidia'. Oedd gynnon ni hefyd jumpsuit, menig, goggles a rhyw fath o gap lledar ar 'y mhen. Beth oedd dy hoff beth i'w wneud? Dwi'n meddwl mai'r hoff beth oedd yym yn amlwg glanio'n saff mewn un darn, ond yym yn neidio allan, oeddan ni'n free ffolio, disgyn yn gwynebu am y ddaear am 130 milltir yr awr, dim ond am hanner munud i dri chwarter munud, a wedyn tynnu'r siŵt mawr wedyn, a hwnnw'n brofiad ffantastig achos oedd rhywun yn sefyll i fyny yn yr awyr fwy neu lai ac yn gleidio trwy gwmwl o dan enfys, A wedyn fel edis i glanio mewn un darn, diolch i'r nefoedd.
Faint o pobl roedd hefo chdi ar yr awyren? Yym, fi a'm partner, sef yym y mhartner i o'n i 'di glymu iddo fo, fo oedd yn gyfrifol am dynnu'r parasiwt ar yr amser delfrydol. Person arall oedd yn gwneud yr union 'r un tandem skydive efo fi 'fo'i bartner. Yym, un unigolyn oedd yn gweithio 'na. Dau ddyn camera, un i bob un ohonan ni, a y peilot, yn amlwg.
Faint o bres nes di gasglu? Um, dwi wedi casglu hyd yn hyn 1959 o bunnau. Yn anffodus, mae yna chydig bach o bres dal i ddod yn ôl, ond 1959.
Wyt ti'n hapus bod llawer o pobl wedi noddi chdi? Dwi'n hapus iawn bod 'na gymaint o bobl 'di noddi fi ac yn hynod ddiolchgar hefyd. Yym dwi'n meddwl bod ni 'di mentro gofyn am naw tu allan i'r filltir sgwâr fel petai, gan bo' fi'n wneud rywbeth chydig bach mwy mentrus na yym stondin Gacennau neu raffl, hynny yw wnes i fentro tu hwnt i ardal Penrhyn a Porthmadog yn y blaen a ges i i gwaith, Bahamas, Awstralia a ffrindiau a theulu. Ymhellach byth 'lly. So, ac yn ddiolchgar iawn am bob nawdd dwi 'di dderbyn.
Sut ges di'r syniad i um, parasiwtio? Um, oedd o'n un o'r pethau mae gen i'n nghefn y meddwl ers rhai blynyddoedd yn eisiau wneud, a di dal yn ôl, dal yn ôl, dal yn ôl, a wedyn y diwedd, um, ddim yn siŵr iawn os oedd yng nghyfnod i'n cefn coch yn dod i ben, yn meddwl swn i out with a bang fel petai, um, er bod fi dal yma, lli, ond um, dyna ges i'r syniad i wneud o reit rwan neu ddim o gwbl, a hefyd bod o'n ffordd o godi Mwy o bres na'r arfer. Diolch, a diolch i gadael ni gofyn cwestiynau. Diolch i chi, bois, a diolch i bawb am y nawdd.